L-ewwel nett nirringrazzjawkom talli ġejtu hawnhekk għall-bidu ta' din il-ħolma. Din hija ħolma li kellna jiena u Sander ilna naħsbu biex xi darba nagħmluha u biċ-ċirkustanzi illi bħalissa hawn illi kulħadd ma jistax igawdi kif jixtiequ minħabba il-Covid, iddeċidejna li nippruvaw nagħmlu xi ħaġa biex dal-miliet xorta waħda l-iktar ħaġa importanti bis-sigurtà ikun hawn attività. Uħriġna b'dimol ta' Drive Through Christmas. Fejn da fis-sigurtà tal-karozza tiegħek mingħajr ma toħroġ mill-karozza inti ħad tkun tista' tiġi hawnhekk il-Crafts Village f'dal-post meraviljuż u tgawdi minn diversi affarijiet kollha li għandhom x'jaqsmu għall-Milied. Nerġgħu nfakrukom mis-sigurtà tal-karozza tiegħek, ġifieri ma toħroġ mill-karozza. Id-direttur artistiku Sandra ħajkun qed ifhemna wkoll l-istorja, l-istorja lajn wara din il-biċċa tax-xogħol. Fidejk Sandra.
Għolna grazzi tal-kariga, vera ħosni onoratek. Ħaqqek, ħaqqek.
Mela, kif beda jispjega Daniel, Pratikament ħriġna b'istorja daqsxejn differenti mis-soltu. U li ħajġri tafu li Santa Claus Father Christmas kif ngħidu l-Maltin dejjem idur id-djar kollha li jeżistu jew tiqassam ir-rigali. Mela minn wara daru l-elf għamlu meeting, għamlu staff meeting u ddeċidew illi Minn wara daru jistiednu lin-nies biex jiġu huma fil-villaġġ tan-North Pole tiegħu. U fil-verità hekk ħa jiġri din is-sena għaliex in-nies jistgħu jidħlu fuq din il-websajt li għandi hawnhekk, tajjeb, minn fejn jistgħu jaqtgħu l-biljett tagħhom. Ladarba jaqtgħu l-biljett, jaslu hawnhekk. Ovvjament se nkunu qed inżommu mar-regoli kollha li jkunu ħirġin mill-Health Department, jiġifieri jekk suppost ikun hemm tlett mitruħ fil-post se jkun hemm it-tlett mitruħ kif suppost. Ladarba wieħed jidħol hawn ġew imma tibda tibda ħolma sħiħa għaliex se jkollna diversi performers illi ta' min jgħid li bħalissa wkoll Nies bħalna li ġejjin mill-qasam tat-teatru, li ġejjin mill-qasam tat-television, jien naf bands, magicians, sa jkollna minn kollu, kollha minn daw. Bħalissa huma kollha weqfin. Is-soltu l-Milied huwa l-iktar perjodu fejn aħna naqilgħu flus. Imma sfortunatament din is-sena mhux se jiġri hekk. Imma, bl-attività tagħna, ma niddejjaqx ngħid, se nkunu qed nimpjegaw 'l fuq minn 150 performer b'kollox fuq dil-medda ta' xahar li ħa ddum għaddejja l-attività. Ladarba jidħlu hawn ġo wkoll in-nies se jkollhom iċ-ċans illi l-flus li jkunu ħarġu, l-ħmistax-il ewro, se jingħataw lura lilhom vouchers, jiġifieri jessaċ wara l-lejla tiġik b'xejn ukoll, u dal-vouchers ikunu jistgħu jissarrfu fil-gabbani kollha li ħa jkun hawn hawnhekk, jiġifieri jekk huma xorb, ikel jistgħu jissarrfu hemmhekk, se jkun hawn ukoll eżibituri, se jitkellem fuqhom Elton ukoll, illi ħa jkunu qed jeżibixxu souvenirs, opri d'arti tagħhom, u apparti minn hekk imma kull rokna ta' dal-villaġġ se tiġi trasformata f'affarijiet differenti, eżempju ħa jkollna l-iskola, tal-elves, ħa jkollna il-fabbrika tas-silġ, il-parti fejn it-tfal minn ma joqgħodx bravu għandu fej fej fej tafu kif jgħidu tieħu l-faham jekk eh, ma toqgħodx bravu, ħa jkollna l-biċċa fejn jistorjaw il-faham, se jkollna wkoll eh, pompa tal-petrol apposta li tik dal-magic powder li inti tista' terġa' tiġi lura fid-dinja, insomma, jkun hemm ovvjament fl-aħħar net Santa Claus ukoll li ħa jkun qed jilqa' n-nies. Se tkun attività varjata kif qed tisimgħu u minn hawn nixtieq nistieden l-Elton illi bis-saħħa tiegħu qegħdin hawnhekk għaliex kien hu l-ewwel persuna li qalilna mela le għadna kif bnejna villaġġ sabiħ hekk ta' min isir L-ewwel North Pole li qatt kellna Malta hekk li tista' ssuqu. Allura nistiednu hawnhekk biex jgħid kelmtej ukoll.
Thank you, Sander. Um, kif semma Sander, mhumiex żminijiet faċli, ovvjament la huma għal performers u laqqas għall-artiġjana li għandna taqali u barra minn taqali. Ovvjament il-fondazzjoni qiegħda Tissapportja attività bħal din għax nafu li hija ta' ġid għal kulħadd u allura ħa nkunu qed naħdmu id fit mal-organizzaturi biex din l-attività tkun suċċess. Nafu li huwa żmien li l-familji Maltin ikunu maqudin flimkien u qed nofrulhom post li huwa ta' Ali Crafts Village li ħajġi trasformat kif semma Sander fin-North Pole fejn ħajkun hawn ħafna attività għaddejja ehm, li żgur Ħa togħġob kemm il-kbar u kemm it-tfal ukoll. Dak kollu jaqa' fil-viżjoni tal-Fondazzjoni. Għaliex? Għax il-ħsieb u il-ħsieb aħħari tal-Fondazzjoni u tal-villaġġ kollu kemm hu huwa li l-villaġġ ma jibqax biss attrazzjoni turistika imma post fejn il-familji Maltin jistgħu jiġu u jgħaddu numru ta' sigħat f'ambjent sabiħ u li jilqagħhom. Hija ta' sfortuna li l-ewwel darba li qed nillonċjaw dan il-proġett ħa jkun ħa jkollna daqsxejn restrizzjonijiet. Ovvjament qed nimxu ma' restrizzjonijiet maħruġa minn Dipartiment tas-Saħħa minħabba l-imxija tal-COVID-19. Nisperaw li attivitajiet bħal dawn jibqgħu għaddejjin u s-sena d-dieħla jkollna kalendarju mimli b'attivitajiet li minnhom ħajgawdu mm, il-familji Maltin u t-turisti wkoll. Grazzi Sander.
Grazzi Eltin, kulħadd qed isemmi importanti li nistħu l-punt tas-sigurtà. Dak ħajkun l-lan tagħna kemm għal dawk li qed jiġu hawnhekk u għan-nies kollha il ħajkunu qegħdin jaħdmu ukoll fil-taqa li Crafts Village. Ġifieri importanti ħafna il nisqu dal-punt. Issa, Sander semmilkom l-istorja, immaġina wara li ġejt hawnhekk, rajt l-elfs kif joperaw, rajtu lil Santa Claus, kiltu xi ħaġa b'mod drive-thru tajjeb, xtrajtu xi ħaġa minn għand l-artiġġani bravi li hawn uħud minnhom hawnhekk u nirringrazzjahom b'mod drive-thru wkoll, għidli jekk ikollok xi aptit tmur id-dar. U għalhekk, Wara illi tkun dort il-villaġġ kollu, tajjeb ngħidu jew bejn wieħed u ieħor kilometru, kilometru ta' attrazzjonijiet, ħa nkunu qed nistiednukom biex tmorru ftit żgħira 'l bogħod, f'Ta' l-istess, u taraw spettaklu, spettaklu dejjem għal darb'oħra minn ġol-karozza tagħkom fejn hemmhekk ħa tkunu, insomma, qas ħa ngħidilkom jiena, ħa tkunu qed taraw spettaklu jismu Kar Karaoke. Issa, normalment ir-Rodney Gauci Illi qiegħed warajja ikun id-dama tal-Pentu bil-Malti. Dis-sena kellu il-forced leave, kellhom itulu bil-fors, u oġobna nistidnu hawnhekk biex jitfa' dak il-ftit maġija li s-soltu jitfa' fuq il-palk tal-Istitut Kattolku. Rodni, fidejk.
Eh, nixtieq nirringrazzja l-ħbib tiegħi Daniel u Sander li l-ewwel stidnuni u afdawni b'dana eh, l-ispettaklu li semmejni kar karaoke. Mhux ser inkun waħdi, miegħi ser ikun hemm ukoll eh, Tiziana, Kalleja, Lian Abela, Mario Kassar, J. Anvil, kif ukoll Amber u aħna ħa nkunu sitta però ser il-pubbliku ser jarana tnejn tnejn. U dan huwa li għaliex qegħdin naħdmu f'dawn iż-żminijiet fejn mhumiex żminijiet normali kif nafu u b'hekk allura ser naħdmu dejjem separati minn xulxin biex inkunu qegħdin dejjem insegwu ir-regolamenti kif ukoll inkunu nistgħu nagħmlu dan ix-show isir u jsir b'suċċess. In-nies ser ikunu mistiednin biex mill-kumdità u s-sigurtà tal-karozzi tagħhom jidħlu sabiex jaraw dan l-ispettaklu, ser ikun hemm stage kbir armat ukoll, ser ikun spettaklu mibni fuq mużika, jiġifieri jekk ikun hemm kant, element ovvjament ta' komiċità ukoll u b'hekk nistgħu ngħidu illi nkunu nistgħu nagħtu spettaklu għall-familja kollha. Nerġgħu nisħqu bħalma qalu wkoll ta' qabli li s-sigurtà hija importanti immens u allura kulħadd ser jibqa' fil-kumdità u s-sigurtà tal-karozza tiegħu. Eh, fl-aħħar mill-aħħar il-punt ta' kollox huwa li forsi inżommu kemm jista' jkun l-ispirtu tal-milied ħaj u għalkemm din is-sena mhijiex bħas-snin ta' qabel, xorta waħda il-familji ikollhom mod alternattiv kif jistgħu igawdu dawn iż-żminijiet ta' festi. Grazzi lilkom, grazzi, Daniel, grazzi, Sande. Eh, xi ħaġa żgħira li xtaqt inżid, ovvjament din l-idea tista' ssir idea kbira iktar ma jidħlu la nies. Fil-fatt aħna tinfittxu kemm eh, performers, ġifieri dak li jaħsbu li jistgħu jikkontribwixxu għandhom idea ta' kif jistgħu jieħdu sem, jistgħu jikkuntattjawna, tajjeb. Apparti hekk ukoll, anke jekk hemm barra hemm xi ħadd li jixtieq jissapportjana b'mod finanzjarjament aħna wkoll niftħu l-idej u anke l-but f'dak il-każ, all right? Bejn wieħed u ieħor għednilkom kollox, infakkrukom fid-dati mill-ħdax ta' Diċembru u jibqgħu sejrin sat-Tlieta ta' Jannar. Mill-ħdax ta' Diċembru sat-Tlieta ta' Jannar, kif qalilkom Sander, il-prezz ħa tiħduh lura kollu vouchers, U l-atmosfera ħa tkun xi ħaġa ta' barra minn hawn. Issa nistieden bis-social distancing biex anke taraw daqsxejn xi affarijiet li ħa jkunu eżibiti, xi affarijiet li ħa jkun hawn għall-ikel u ħafna ħafna oħrajn, affarijiet oħrajn, però qabel bix-xieraq illi nurukom li tkun ftit togħma tal-atmosfera illi ħa jkollna hawnhekk fil-Crafts Village. Grazzi talli ġejtu!